L-artist visiv Vince Spriffa qed iwasslilna wirja ta' xogħlijiet fuq il-karta u midja oħra li fihom jistħarreġ relazzjoni tagħna maż-żmien tul medda ta' għaxar snin.
Il-Wirja Out of Time tiġbor fiha xogħlijiet minn dawn l-aħħar għaxar snin, qisu minn mit-2010 sal-lum. Il-maġġoranza tax-xogħlijiet huma tal-aħħar tliet snin u fil-fatt hemm xogħlijiet li huma vera riċenti li għamilthom f'Marzu, April, waqt il-Covid fil-fatt. Ix-xogħol huwa naturalment għandu common thread. Hija wirja li hija. Close ħafna għal dak li huwa uman, close ħafna għall-bidu u t-tmiem tal-ħajja, u tiġbor fiha qisu erba' kollezzjonijiet ta' xogħlijiet tiegħi li jimxu parallel daw, ġifieri jiena jiena naħdem serje ta' xogħlijiet li jkollha jkunu jkollhom x'jaqsmu mal-istess tema. Il-żewġ xogħlijiet li għandi minn mit-2010 Between Ash and Dust kienu jitrattaw il-faxxinu tiegħi għal dik il-linja li mhijiex ċara. Jiġifieri dik il-linja ta' bejn dak li huwa aħna nqisuh li huwa parti mis-city u dak li hija parti min-natura. U allura Dawn ix-xogħlijiet juru qishom landscapes ta' duħħan, però ma tafx hekk duħħan jew siġar, ma tafx hux landscapes jew kulur, u din l-ambigwità nħobbha ħafna jiena fix-xogħol tiegħi. Hemm xogħlijiet oħra dak li huma eh, close tagħna tal-COVID pereżempju li jittrattaw il-figura umana bir-ritwali tagħna ta' kif inlibbsu l-figura fil-bidu tal-ħajja u fl-aħħar tal-ħajja meta bniedem itemm ħajtu. U allura daw nsejħilhom isshom figuri mgeżwrin fl-għożor hemm din is-similarità bejn baby kif imgeżwruh fl-iżgħar U meta pereżempju xi ħadd li jkollu xi accident fejn bniedem ikun jew body bag jew fliżar wara li għereq u tella' mill-baħar, allura hemm din is-similarità li qisu b'xi mod l-estetika tagħha tgħaqqad bejn il-bidu u t-tmiem tal-ħajja. Hemm sensiela oħra li ddur fuq il-landscape. Il-landscape interessani ħafna jiena. Jiena nħobb li ż-żebgħa tiegħi li qed nuża tkun Ta' xejn ħoxna u ma nagħmilx distinzjoni bejn drawing u painting. Jiena impitter u mpinġi fl-istess ħin, jiġifieri nikser ir-regoli kollha tal-arti fejn ħafna drabi inti normalment tpinġi qabel biex imbagħad tpitter fuqu, jiena nħoss li l-proċess tad-drawing u tal-painting jista' jkun iktar flessibbli u iktar organiku jekk jinħoloq eh, flimkien. Ix-xogħol li qed nuri hawnhekk huwa divers, ġifieri għandi għandi ftit xogħlijiet li huma fuq karta. Għandi xogħlijiet li huma fuq tila u xogħlijiet li huma fuq linja. Jiena l-materjal nħobbu u nħobb nesperimenta bih, jiġifieri jekk wieħed jara l-wirja tiegħi mhux ħa jsib affarijiet tradizzjonali, allavolja ċertu ċertu mod kif napproċċja l-materjal tiegħi huwa tradizzjonali wkoll, però r-riżultat tal-aħħar mhuwiex daqshekk tradizzjonali. L-iktar medium preferut tiegħi huwa mixed media. Għaliex? Għax jiena fil-mixed media nista' nuża media differenti flimkien u Again, ma tkun ambigwa biex tgħid jekk hix pittura jew drawing. Din l-ambigwità nħobbha jiena u x-xogħol tiegħi qisu jopera f'dik l-ambigwità ta' anki fil-medium innifsu. It-titlu Out of Time hija xi ħaġa li pjuttost tiġbor Ix-xogħlijiet li qed nuri, ix-xogħol tiegħi huwa ħafna marbut mal-umanità. U Out of Time użajtu bħala logħba wkoll, out of time meta inti m'għandekx iktar ħin, u allura rejt tmiem tal-ħajja. U Out of Time min-naħa l-oħra qed ninħares liha bħala barra minn żmienha. U dax-xogħlijiet xi kultant qed jilagħbu bejn iż-żewġ polaritajiet ta' dawn it-tnejn. Għax mhumiex diretti, wieħed irid jaqra daqsxejn il-layers ta' dak li jrid infisser fix-xogħlijiet.